Сәлам дуслар! Без бүген менә күпчелек Казан арты татарларында популяр булган бер кунак ризыгы пешерәбез. Аны гадәттә менә әйткәнемчә зур кунакларга, Коръән ашларына, туйларга пешергәннәр. Бу зур бәлеш, зур бәлеш дип атала. Аның халык телендә җимеш бәлеше дигән варианты да бар. Димәк, инде бу бәлеш өчен безгә кирәк була төрле-төрле җимешләр, кипкән җимешләр, дөге кирәк булачак. Бу бәлешкә шулай ук кызыл эремчек, аны инде без корт дип әйтәбез, тура дип әйтүчеләр дә бар, кирәк булачак. Һәм инде, әлбәттә, шикәр комы, Май күп кенә күләмдә бәлешнең эчлегенә без бит инде менә хәзер шушылай әнә дөгебезне бүрттереп алдык. Э, без хәзер менә шушы бәлешнең эчлеген җыю эшенә керешәчәкбез. Аннан соң инде без э, бәлешнең камырын ясаячакбыз. Бүрттерелгән дөгебезне салабыз. Аңа салабыз без э, менә йөзем җимеше. Болгатабыз аларны. Шунысы да кызык, менә игътибар итегез әле, э, дуслар, э, менә бу җимешкә сала торган йөзем җимешен безнең Казан арты якларында, бигрәк тә Кукмара якларында Ни өчендер таракан җимеш дип әйтәләр. Сездә шулай дип әйтмиләрме? Менә язырсыз әле безгә комментарийларда. Май салабыз хәзер. Май инде ул бәрешне ачканнан соң да күп кенә күләмдә салына. Шуңа күрә без аны менә шушылай әз генә салып җибәрәбез хәзер. Салабыз шикәр комы. Һәм әз генә э, тоз салып җибәрәбез. Безнең эчлегебез шушылай әзер булды. Ә эре җимешләрне без инде бәршне ясаган вакытта аның өстенә шушылай тезеп кенә чыгачакбыз. Хәзер камырыбызны ясый башлыйбыз. Аның өчен менә без алабыз су. Безнең бәлешебез кечкенә, э, шуңа күрә без инде күләмне э, зур итмибез. Э, алабыз менә сыек май, ике кашык. Салабыз коймак. Шулай ук ике кашык майонез салып җибәрергә мөмкин. Э, майонез булмаса, йомырка салырга да мөмкин, бер йомырка. Әзрәк кенә тоз салабыз аңа. Булгатабыз. Әз генә шикәр комы да кирәк була инде. Һәм без инде э, моңа салып җибәрәбез э, чүпрә, коры чүпрә. Без инде моны кабартып тормыйбыз, ясыйбыз да шулай э, тиз генә тыгабыз да бәлешебезне. Аз гына сары май. һәм он салабыз зур бәреш дигәндә аңлыйсыз бит инде ул инде гадәттә менә авылларда табын кырган вакытта Бер бәлешне, зур бәлешне, гадәттә 10-12 кешегә исәпләп пешергәннәр. Шуңа күрә инде кешеләрнең саны буенча менә әгәр дә инде 3 бәлеш була икән, ул кимендә 36-40ка якын шулай кеше чакырдык дигән мәгънәдә була. Безнең бәрчеткә дигән камырыбыз шушылай менә йомшак кына итеп без аны э, бастык. Без аны хәзер икегә бүләбез. Берсе инде аның э, капкач өлешенә булачак. Менә шушылай әз генә без аны калдырабыз. Һәм әз генә менә шушылай бөке өлешенә дә калдырабыз әле. Һәм э, төп өлешенә дигән бәлешебезне без э, тышына дигән бәлешне җәябез хәзер. Дуслар, без камырыбызны менә шушылай җәйдек. Монсы, әйткәнемчә, тыш өчен була, бәлешнең тышлыгы була, ә монсы капка өчен эченә булачак. Хәзер инде бәлешебезне җыя башлыйбыз. Бәлешне җыя башлаганчы менә борынгыдан, әле без белгән әбиләрдән күреп белгәнчә, без җайлы итеп җыяр өчен табаның тышына менә шушылай чүпрәк урап чыгабыз. Ул инде камырны кисмәс өчен дә бик уңайлы әйбер була. Менә шушылай. Камырыбызны менә шушылай хәзер җайлап без табабызга урнаштырабыз һәм эчлек салып инде бәрешне э, ясый башлыйбыз. Менә шушылай җайлы гына килә ул чүпрәк куйганнан соң. Аңа иң беренче без инде салабыз корт, кортны төбенә, бәлешнең төбенә. Менә шушылай. Безнең кортыбыз баллы, без шуңа күрә без аңар инде шикәр салып тормыйбыз. Хәзер аңар әз генә май салып җибәрәбез, тәмешен генә сарымай. Һәм инде салабыз э, үзебезнең э, төп эчлегебезне. Бисмилла. Менә шушы э, режим эшләребезне без хәзер э, берәмтекләп шушылай матур итеп кенә тизеп чыгабыз. Без монда инде әйткәнемчә күбрәк э, өрек җимеше салабыз. Әз генә берничә генә данә салабыз кара җимеш. Тәм өчен генә.

Һәм капкачын каплыйбыз. Бер шебезне бер бер бетердек, дуслар. Бу инде безнең менә хәзер ураза айлары бара бит инде. Э, уразада э, авыз ачу өчен дә, э, иртәнге сахар чәйләренә дә бик тәмле ризык була. Э, без әле менә монда э, бөкеде ясыйбыз бәлешебезгә. Ул инде э, гадәттә ит бәлешләренә ясала бит инде, ә монда да ясарга мөмкин. Очып карау өчен дә, аннан соң май салу өчен дә. Менә без бәлешебезне шушылай бүреп ясап бетердек. Без аны хәзер 180 градуслы мичкә йөзе килгәнче куябыз. Ул каядыр бер 40 45 минутлар чамасы пешә. Монда инде эчлеге пешкән. Аның матур булып шушылай йөзе килүе, эче җылынып, тәмләнеп пешүе кирәк була.